Isleseňiz indi şu sagatlary edeliň. Bu saglarda bize graf berilýär. Grafymyz unidirectional, ýagny A-dan B, B-den hem A, bidirectional diýip bileris. Bizden islenýän şu şäherden şu şähere, ýagny birinji şäherden n-nji şähere gitýän e, minimum e, bahadaky uçar Bahasyny töläsiň gelýär. Her bir ýoluň Adam Bey şäherine giden ýagdaýymda tölemeli bir baham bar. Adam Bey gidimde J bahany töleýän. Ýöne ýolda ki ulanan uçarlymyň birinde bahasyny ikä bölüp bilýän. Ýani bir tane diskant kupon ulanýan. Şu kupon ulananda bahasy X bolsa X bölme 2 bolýar. Ýani eger çäk bolsa onda flor şeklinde alynýar.

Ýagny biziň isleýän zadymyz birden ene şorspä tapmak. Şeýlelik bilen birden ene bir sany şorspä tapjak Anderet Kraftda. Ýolda bir sany edgin alyp, şu mesela x bolsa şuny x bölüp 2 etip bilýär. Galanlaryny diýemde şu şekilde bolup biljek minimum şorspä tapmak isleýär. Bu soragy nädip çözeris? Bärde enemizden uly.

We ýene bir sany bize state gerek. Ol näme bolar? Şu wagta çenli men kupon ulandymy? Nol ýa-da bir flag şeklinde bolar. Ilki başda başlanda nol başlar. Soňrasynda kupon ulanan ýerinde bir öwrüler. Aslynda şuny aýtmakda muny köp ýerde ýazanok. Özümçe bir karar berdim. Ee, Sol işlende. Graf soragyndaky Dijkstra ýa-da Şorçpel algoritmleri. Eger grafda cycle bar bolsa, grafda cycle bar bolsa, biziň DP-mizde cycle bar bolsa, DP tebigy etjek bolýar diýip, DP çözüp sorag çözjek bolýar. Eger cycle bar bolsa, emma şu cycle soňsuza çenli aza gitmeýän bolsa. Şu soraglarda hökman ýa-da grafa çöwrüp, şunda Dijkstra ýa-da başga BFS, DFS şekilde çözüp bilersiňiz. Grafda cycle we DP-de cycle wagty transitionlar bardy. Ýagny şuna taplamak üçin muňa öýtmeli, muna taplamak üçin DPM-de bu state öýtmeli, bu DP-de muna taplamak üçin muňa öýtmeli. Cycle we stateleriň arasynda. Emma soňsuz ýagny cycle-da ýaňky ýaly negatiwny cycle ýok, dönme fortlyk gerekdirýän zat ýok bolsa, onda şunuň ýaly dep PFS, DHX-de short span algoritmi ulanyp arkaýynlyk bilen graf çekiç öwrüp çözüp bilersiňiz. Ýöne Saýkla bolsa onda soňsuza çenli gidip biler. Her steýk bir-biriniň janyna garaşýar soňsuza çenli. We ol eýýäm depede çözüp bolmaz, ýa-da grafda çözüp bolmaz. Bu sorag diýen gaýtşym ýaly notda, e, no, birim flag, bu flag şu wagtça bir kupon ulandymy, ulanmadymmy? Meselem, soragyň has kompleks şekli zat bolup bilerdi. Atmos bir, ýagny iň köp bir san kupon ne, k san kupon bolmaly bolup bilerdi. Onda men şu taýda Ikinji steýtimde näçe kupon ulandygyny tutardim. K-a ýetende saňa ulanyp bilen wagt diýip dowam ederdim. Islesem muny kodlamasyny eşip bileris we şeýlelik bilen birden ene şors platahymyz edilseň jogap näme bolar? Belki kupon ulanmaýan bolup biler, hökman ýa-da ulanmaly diýip zat ýok. At most bir diýýär, ýagny ulanmanam bilersiň. Ulansaňow mümkiniçe. Men ulanmaýan ýa-da ýene ikisinem eliň içine aljaklygy, eniň noly ýa-da

Ýurduň geçip biljek ýerleri bar. We şu geçip biljek ýerlerinde kupon ulanman biler. Birinji stay. Donat 100 kupon. Şu wagt näçe kupon barsa şoň bilen dowam eder. Ýagny D-niň gitjek ýerimi şu wagt kupon sany stay bolýar. Men şu wagtky valýum D-niň ýurdunyň kupon walýusyndan

Bärde TM debugging hem görkezýär, nädip men metin grafsony debug etýän. CS Akademyň graf çyzdyrylýan bir zady hem bar. Ýa-da bir sany Max diýip web saýt bar. Men öwrenýän biraz interfeýs bäldräk. Şulardan saýlaýan direct graf diýip we çyzdyrsaňyz görşüňiz ýaly grafyny çyzyp berýär. Käbir case debug etmek üçin gowy bolýar. Biziň isleýän adymyz birden başlap ene gitmek. Enimizden bärde bilşimiz ýaly testde

Sory. Täret graf eken sory biraz ýaňy düşünipdiris. Täret grafda bizden isleýän eken. Unidirection aslında term olarak ulanılmaýar welin kelle açdyrýar. Ýöne täret graf demek eken. Şöyle. Taým limitlemez bar bu derek. Taým limitlemede ýaňky aýdyşym ýaly BFS-den gaýnaklanýar. Bärdäki BFS-niň gijiksidi. Tä DFS-däki taým kompleksini aýtmak gaty gyn. Tä birden shower state birden köp gelip bilýär. Meselem bir optimization etip bilemzok bärde. Dijikstra-da her bir state bir gezek gelýär. Tä her gezek iň kiçisini alýar priority queue-nyň saýasynda. Onuň üçin dijikstra aslynda

Ve şeýlelik bilen puş eden ýerlerimizde kosty nol şeklinde puş etýäs. Bärlerde de indi kostlaryny goşamak bolýar ekstra. Ýöne bilşiňiz ýaly müň üstesini goýýas. Bärlerde şeýle. Minusly şuradaki kost näme bolsa şoňa goýýas. İşe tüköreli. 10 ýaňky 10 kül test 10 kül bermejek 10 kül berýär sen öýde göreli ýene time ber limit bermesini isteýän e, garaşýan sebäbi biz optimization girizmedik şu wagt server sitesi bir gezek gelene ýene de göreli belki geçirim biler test case'in randomlygyna bagly geçmedi näme üçin geçmedi sebäbi 3 taýda optimizationymyz şu gecikdiradi eger de value deňdäl bolsa Diniň ýurdunyň kuponuna onda continue. Şu optimization eden ýagdaýymyzda işleýär. Aslynda şunda goýmadyk ýagdaýymyzda BFS ýaly bolýar. Her bir state birden köp gelip bilýär. Emma şu optimization bize her state hökman ýa-da bir gezek gelmemizi we n login plus n diýip kömek etýär.

Şunuň ýaly. Ikinji çözüm nähili bolup biler diýseňiz, ikinji çözüm üçin şeýle bir zat aýdyp bilerin. Bilşimiz ýaly birden başlaýas diýdik we ene barmak isleýäs. Ýolda bir sany ejem bahasyny x bölme 2 etýär. Etmetik ýagdaýynda jogap göni birden ene şorus päs bolýar. Hiç ýeri üýtgeşme ýok. Ýöne bir eji üýtgetmäge karar berdim. x bölme 2 etmäge karar berdim. Şu ýagdaýda Men eger bir şekilde birden muňa meselem A diýeýin, muňa-da B diýeýin. Birden A şor spasiýasyny hasaplap goýsadym, N-den hem bütin notlara bütin, ýagny B-den başlan ýagdaýynda N-e şor spasiýa hasaplap goýan bolsam, onda şu ikisi hasaplanan ýagdaýynda bolsa, meselem, muňa D1 D1 save etdim. Bu şor spasiýa birden başlan ýagdaýynda. N-den başlan ýagdaýynda D-ni save etdim. Bular beýle. arraýlaryň ady. Onda şu saýlanan edge üçin bir sany jogap näme bolardy? x bölme 2 goşmak d1-iň asy goşmak d-niň b-si. Şu bir jogap bolardy. Şeýlelik bilen şularyň minimum bolsa men asyl jogabym bolardy. Şularyň minimumy bütin X-ler, bütin S-ler üçin barlygynda durardym. Bütin S, ýa bütin D1-ler, DN hasaplanan üçin bütin S-ler barlygym her birini barlap bilen OM-de. Hiç hili mesele ýok. Buram şu edit aýlan ýagdaýymda iki tarapyny da barlagym bar. Ýagny belki şu ýagdaý bolup biler. Birden başladym. Ilki bilen B barmaly, soňra X bölme giňeşmeli. Şeýle, soňam N-den A barmaly ýagdaýym bolup biler. Onuň üçin her bir eje saýlamyzda iki tarapymyza barlaýas. Birden A, soň birden B şeklinde. Şolaňam minimumy men jogabym bolýar. Birden bütün notlara short space hasaplama aňsat. Ýöne N-den, ýani bütün notlardan N-e short space hasaplama üçin bir trik etýär. Bütün eşler tersine öwürýär. Tersine öwrülen eşlerde n-den bütin notlara bolan uzynlygy tapyp bilýäris. Şeýlelik bilen d n hasaplanýar. Algoritma işleme tizligi hem 2 Şorstberg algoritmasy hem n log n plus m 2 n log n m o m o n log n m bolýar. Gaty tiz, ýaňky algoritma birinji görken çözümimiz ýa deň muň kodlamasyny etmeris, özüňiz etme sürüsini etip bilersiňiz. 2 sany Şorstberg algoritmasyny etmeli. Ýöne bärde ýaňky aýdyşym ýaly De, search button state bir dimensionly bolar. İkinci kupon ulanyp ulanmadan tutmak hükmany bulmaz. Bu emma işleme tizligi ikisini hem meýleşdirer.